Әлмәрҗәни, Җәмигъ мәчте имам-хатибы Мансур хәзрәт Җәләлетдин әнисенең назын, кадер-хөрмәтен тоеп яши. Бисмиллаһи рахмани рахим. Ассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва гали асхабихи аҗмаин. Җәмәгать менә Аллаһның биргәненә шөкер. Бүгенге көндә әни исән сау, таза сау, үз акылында, үзе җөри, үзе ашый. Аллаһның биргәненә шөкер. Минем менә янәшә тора. Аллага шөкер. Әлбәттә, олы яшьтәге кешеләр хәтирәләр белән яшиләр. Мин дә менә хәтирәләр белән гел әнине карыйм. Бүген көндә әни менә олы яшьтә инде и менә беләсезме? Олы яшьтәге әйтәләр бит инде, балага әверелә башлый. Бала чага шикелле. Но бала чага хит чәпәлтеп була, әнигә бит сүз дә әйтеп булмый. Коръән Кәримдә дә әйткән, уф дип тә әйтә күрмәгез. Әлбәттә, андый нәрсә юк та булганы да юк, аны минем Алла сакласын, әнине бик бик яратам. Әлбәттә, әни әнин күкрәк сөте белән кергәндер миңа бу тәрбия, тәрбияләде. Дин юлында да, ислам юлында да гадел кеше буларак, күп-күп нәрсәләр әлбәттә аның кечкенәдә булган, ул бүгенге көндә дә тәэсир итә. Әни бик гел эштә иде. Әни эштә, әни авыр эштә эшләде, әни ЖБИда да эшләде. Өч сменлап, ул вакытта беренче, второй, третий смена, беренче, икенче, өченче смена да шунда да эшли иде. Бик э, эштән кайткач та, әлбәттә, төнге сменадан кайткач йоклый иде әни, мин мәктәпкә китәм, менә сәмә шунда. Менә шуны хәтерлим, ул вакытта Дони күбрәк, Дони, Донинен үзенең Кызы бар иде, малайы бар иде, без шунда бергә, бер йортташ яши идек. Мин үзем генә идем. Башка сеңлеләр, абыйлар, энекәшләр минем булмады. Әни әйтә иде, и Аллаһ Тәгалә миңа бәхетле ясама иде, шунда бер кыз бала бирмәде миңа дип, әни шуны хәзер дә кайвакытта әйтә, ей кыз балам булса иде шунда дип, әлбәттә, нигә бәлки кыз бала кирәк булган. Бүгенге көндә, картайган көндә дә, әлбәттә, кыз бала бар, чөнки кайбер авырлар, авыртулар булганда малаена бит әнигә авыррак сөйләргә малай кешегә. Кызына рәхәтләнеп сөйләр иде бәлки. Рәхәтләнеп булмаса да, шунда кыз бала әнисен җуындыра, чәчен тарыр иде. Мин бит талай эшли алмыйм. Шуннан керә әни әйтә иде шулай. Әнинең нәрсәсе бар иде, менә бу миңа бик-бик тәэсир итте. Беренче класстан ук Мин чиста язырга мәктәптә чиста язырга укырга әни өйрәтте шундый хәл бар хәзер дә үзе дә минем минем балаларга балаларның балаларына сөйли эй ошамады икән менә болай ертып ташлыйм да яңадан яз дәфтәрләр ала инде язам пропись язганда хәрефләр язганда бик матур ямьсез икән ертып таш яңадан яз анда бит бер битне язып бетерергә кирәк тырыша тырыша язасың бер ике сәгатьне Бер нәрсә ошамадык, ертып ташла, яңадан яз, яңадан яз. И шуннан күрә яңадан язмасы өчен шул хәтле тырыша идем. Беренче, икенче, өченче классны гел бишкә генә укыдым. Вот аны точно беләм, беренче начальный класслар өч класс иде, бер дүрте дә булмады. Бик матур нитә идем, рәссамдар, рәсем дә ясый өйрәндем, менә бәлки әнине менә бу э, яса, тырыш, тырыш диеп, матур итеп, итеп, бик күп рәсемнәр ясый идем, мәктәптә дә чыга иде, э, ә инде хезмәт армиягә, гаскәргә киткәч, Анда Ленинский комната, аны да мин бизәдем, ясадым, яздым, хәрефләр белән, плакат империяләр белән, рәсемнәр төшеп, корабльләр ясап, войска, анда теге авиация, флотмы, корабльләр үзе беләсен ясап, шуларды яза идем. Кем министр обороны, ниләр, Ленинский комната тоже ясый идем. Менә шул яшьтән үк әнинен тәэсире теге укы, тырыш, эшлә дигәне хәзер дә менә Эшне эшли исең икән, җиренә җиткесеп эшлә. Эшне башлады икән, ташлама, эшләп бетер. Кеше нәрсә дияр? Бүгенге әйтә, эй, подумаешь, нәрсә дияләр. Ул вакытта юк. Улым, кеше нәрсә дияр? Болай нәрсә, ничек укыйсың, нәрсә диярләр? Бу курку башка затта күрер. Ә Аллах да күрер. Күршеләрен дә күрер. Кеше нәрсә дияр дигәнне үзеңне ничектер тәрбиядә тотырга тырышасың. Үзеңне ничектер рамкада аласың да менә бу ярый торган нәрсә бу ярамый торган нәрсә менә шулары нәрсә ярый нәрсә ярамый әни миңа бик төгәл аны өйрәтте калды бүгенге көндә хәтта бүгенге көндә дә мин бит үзем бит инде әти кеше оныкларым да бар һаман өйрәтә минем кайвакыт балаларым да керә инде донигә әйтәбез хәзер донигә әйтәбез жаловаться донигә әйтсәләр инде әни инде мине Ник син нәрсә, балалардан биш әйтергә бирми инде бүгенге көндә, авыр сүз әйттем инде. Үз йортыбызда яшибез бит инде. Тышка чыгарга әлбәттә, урамда иртә белән әни инде иртә тора, урамга чыга да кар яуган булса, менә син кечкенә келәкләр манда, никланамы алып ташлый да кырга. Әти дә шулай эшли иде. Иә, керә, тыр, тыр әйдә, анда крәк ауган. Бар, күтәреп куй. Ял көне теге мәктәпкә барасы юкмы? Йоклап ятам. Тор әйдә, тор. Йокла, нәрсә йоклап ятасың? Бар, чык тизрәк. Бар, күкрәкне күтәреп куй. Күкрәкне күтәреп куя. Неужели думаешь, күкрәк күтәрә алмаган? Чыгасың инде, салкын бит, урамга чыгасың, күкрәкне күтәреп куясың. Чыга, чыга, все, йокы югалды бит инде, все. Уже йокламыйсың. Кереп яту аннан соң уже больше юк. Итеп торып, менә болар да, ә, сулар ташу инде. Әле колонка, менә минем яшьтәге кешеләр беләдер, ди, колонка туңса, катса,

Әни инде иркәләде, җылы кочакларын теге, әлбәттә, бар иде. Бүген, наверное, бүген, бүген көндә күбрәк күрәм. Менә бүген көндә күбрәк күрәм, әнинең җылы кочакларын. Һәр көнне без күрешәбез, иртә кич, это обязательно. Эшкә киткәндә дә, эштән кайткач та әнигә керәм. Шул обязательно көндез дә булганда кочаклап алам, мин һич кимде. Менә әнинең бүген җылы кочаклары күбрәк кирәктер. Кечкенә вакытында аны Сизмисең бит, нәрсә мин татудан китәсе чыга, мин нәрсә монда теге. Җегет бит мин инде, ничек миңа монда иркәлисең, кочаклыйсың алай. Ә менә олыгайгач, ул күбрәк кирәктер. Ин, кочаклап аласың, ин, әни, ни хәл, ни хәл дип сорасаң, ул инде. Анага бернәрсә кирәк бит баш. Матур җылы сүзләр. Әниемә Алла разы булсын, Аллаһ Тәгалә тагын да озын гомерләр бирсен. Бергә-бергә шулай яшәргә Аллаһтан насыйп итсен.